Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh f'għoxx kemm għandkom kollha. Għafu aħilek. Ejja. Lesta? Ġejna ġejna l-ura l-ewwel fully fledged episode staġun ġdid season 2. Ma naf qatt ma rajt l-ebda tip ta' programm b'season wieħed b'xi 50 episode. Le, le, le, u strħajna, kellna bżonn nistrieħu. Ngħid il-verità ma flaċ naraw iċċek iktar. Issa jisni bdejt erġajt infittxek, mhux l-ispuna, l-ispuna deq li żobbi, ma inti. Rari naqblu, ma fuq diqbilna. Ej, għabilna, għabilna. Agreed, agreed. Tajba, tajba. Kien hemm bżonn naqgħu. Kien hemm bżonn. Apparti li aħna kif qed taraw ġibna dal-studio fejn kien hemm qabel balla dawl u għajjat ġibni ħswit calm and sexy naqa soothing to the eye. Romantic ħafna. U kudos li l-ekol l-spooner, iktar l-spooner għax għamiltu effort

Toma ta' ħara ta' Max. Page, jiena jiena mizzowet. Kalli tfajla tiegħu qed nirriklamaw. Vera, imma ħallina nħassu nirriklamaw għax ġifi. Ejwa le nħobbok kif imma. Ġit eft, eżatt. Tal-online intimate tfajla tiegħu.

Gozo Creations għamlu. Titkellem jisom ibiħu l-smek, men. Dildos ta' tista' Ija, imma jekk inti għadek. Xew ħażin, tiġifieri. Jekk inti għadek tgħix għand tommok sewwa eh. u tiġi fi pakket tommok dildo 24 inch miktub fuq u ma tantx taf tuħu pjaċir ommok. Allora jekk tisti, tista' tirċivi l-affarijiet ah. minn għax. Ah, inti salesman bomba kolli. Jiena kieku tinkwieta kieku jinnittom mi tirċevi dil. Eh. Imma mux neċessarjament kolħat jikwit kollok tifla jisek jisserra rasek. Etnajt jek tudu għad diskrit, jaslu u koll. Grazzi li l-Aaron tal-Gozo Creations għamlilna l-logo, għamlilna l-sticker għara, he elevated the show for us, thank you very much. Mux vera li għajdu, għawċi tajja paħar u, għettara, għanna għawċi.

La u li tawa ċertifikat għaw ċertifikat. U la u la ħadna l-views aħna minn. Mela, mela, min jaf meta ħanħdu views ta' tieċ. Eh? Jienu jimbidlu l-biskuttini, għal għasti xjom issa. Bricks ispiċċaw sekant. Imma jekk intkom tixtiequ naqa lessons, self defense, karate. Laħar waħda, laħar waħda ħanajt. U inni ma nitkellem. Isma minni li għandek inti. Jien ngħidlek li sakemm tilqu tiżżewġu tixru appartament one bedroom ikun 1.2 million. Faċli, ġimgħa dik. Skont. Skont. Jekk jom Galdes Jafu l-affarijiet ma jkunux verek. Imma insomma, The Rising Phoenix Martial Arts Academy jitlu uh, Facebook għaraw għaraw xjoffru uh, self-defense, women, kids, As in, le, zom, as in, Self-defense from kids. from kids, yeah, jek dej u Tara l-eżabba tifla kif ta' tfal. seven. Eżatt. Imma, illum għanna mistiedna speċjali ħafna l-ewwel mistiedna tista' tgħid kważi uffiċjali ta' din is-sena għalikom l-aħwa ma tantx hemm nabż- għandha bżonn xi introduction No. bi għax kulħadd eh, jaf jaf mini. Għalikom Sandra Gawxi! Kif aħna, Sandra? Tajba ħafna sissa. Eċċitata naqa. Iftit, iwa, forsi nitlef il-200 vot li. Imma eċitata u inkwetata mu biex l-istess adġettiv sewa. Mux baħar jaqsam imma huma adġettiv differenti. Le, le, bija relax. Aħna biex kun. Isni għadha l-iskola, jiskom studenti tijaj l-istess ħamalli Ma action u xie. Eżatt. Mija fil-mija. Għalli zgur, action, gux, għattitu. U għam ħafna ktar eh, medical conditions u koll involuti f'tana. Għaxa taqaw bitċiet, ma nix du. Mux ovvja di katarret tibda d-dawl kollu. Ejja, fajnejja. Nirringrazzja l-għallek nar iktar minn 55, jenna biz il-55 u nibqa bil-vista. Imma ħna għanna dal eh,

mingħand in-nies, irridu naq iktar kontenut tisu politiku, di vera, għamilna survey u vera hekk xtaqu n-nies. Illum ħan saqsu kaffariet naq iktar ġeneriċi xej eżaġerat personali fuqek, so ħan żommu għana open about. Mela, l-għol mistoqsija, x'ti preferi, pad jew tampon? Ġenerika. Ġenerika, eh, eżatt, veri għaw. Għaf kollox, ġifiri, naħda għaslu. Ma l-axar naqra għandek għabel ma ma tkun meno jew più eh, pawza. Ħankunu, dawn they both have different jobs, le? Il-padu l-tempo ma jistax tużom għal-istess affarijiet, jew kif jiġu l-affari.

Le! Għat dal-waqt jaqaflek kollox, aħna dal-axħar kien hawn naqra awareness sew fuq il-menopawza, speċjalment id-dar tiegħi. Ma rridix toqtonni li għele, imma ovvjament aħna deħlin f'dileta li. Ejba, fatti tidher, eh. Inti ma taħsibx li flok hormone therapy mar għandha taqbad tiġbed u tpejjeb li smek forsi r-raġel jissaportija waqt il-menopawza. Probabbli tiġi jirħas. Ew mija fil-mija. Għax aħna kollox xogħol għandna Madonna, expensive. Kollox, kollox, kollox. Isek da, kollox li per eżempju jkun krim eh, tal-ponot tal-irġiel 10 euro, krim tal-ponot tan-nisa 350. 50 euro. Għax roza, mela, hija. U ġivinxi, u ġivinxi, u daw. Kolla biex eh. Il-mara tgħid li eh, ħanmur waħda sal-ispizzerija da ġej. Ngħid allura xiex tgħid? Tgħid li dal-bot taw 750 euro xi ħaġek dejjem dejjem xi panik, dejjem xi ħaġa mm. saġerata. Pilloli. U issa bdejtu b'ċaġa ġdida bis-serum.

Ah, Ġifieri- Barat, fil-gimmicks biex Ejja, nifhem, u gimmicks, għaxej ma ejja. jaħdem il-daxxi. Eżatt. tu. Ġifieri- Iżomlok il-portmoni slim, u vojt u l- u Eżatt, lajt, ġifieri eżatt, dik tu. żgur. Iġifieri inti mhux ma tbatix bil-period pain sewwa, Le. eh, ma tbatix bil-bordati, minnek antipatka. Eżatt, iva. iva. Alright, okay. U u tħossok naqa frustrata li jiġi aħmar mhux aħdar il-period. L-ħares għadda. Imma anti, ma dik il-punt u għax intom, intom, intom il-ħodor u inti ma l-partit għadda. Intant taffariet dak li diġi għadda. Isma, imma, eh, by the way, jena l-lum għamilt bħala supporter tal-belt għamilt effort kbir biex tal-green screen fuq il-lum. U inti ġejt li jibsa. Il-blu. Il-blu. Il-blu. Eh, Umbat qed tiskanta l-fejn inti xed tixbor voti. Qed tifhem, qed tagħti il-messaġġ ħażin. Issa dal-bis nixtaq. U bħalissa dak il huwa kulur telli fej u daw l-aħħar kemm 40 sena kemm kemm inna taħt il-lejbera. Minn dejjem, minn dejjem, Minn żmien, eh, naħseb minn żmien xi smaw. Żmien mhux taħt il-labor inta. Eh, Il-Wright Mela. Brothers, tiftakarhom il-Wright Brothers dawk li vintaw l-ajruplan? 31 sena? Eh, 13 sena. 13. 13 sena, 31 eżatt, daħal oħra, f'dela, f'dela, le, le, minix iżżejjed, immilna ħafna. Imma intkom Il-Green Party, ovvjament, għax it's hmm. nature-based, so għaz nħabba natura. Ġeneralment minn hemm bidha ma mhux hekk biss nitkellmu. Le, mija fil-mija. Maħabba l-ambjent, għax tiġġildu ħafna l-ambjent. Ma taħsibx issa kieku vera li tu tippersonifikaw l-ambjent ta' Malta kelkom tbidlu l-kolur għal gris Probabli vera, u birra tal li nizel l-ambjent naħsa daqt iż-żarma, u għax mux ħajkallna xiex nġildu. Imma għajja, per eżempju, għara, għax inti mill-istoria titallem, il-Christmas trees Meta eh. tixjom tal-plastik idumu iżjed. Emela eh, għalek. Titti tali minn izbalji sandra. Sir parti tal-Christmas tree. Anka l-bojot fil-minit tal bojot per eżempju. Vera, vera. Zabiħa, zabiħa. Tarma l-bojot ċiġifiri. Emmi Christmas tree bojot. Mela. Eh, vera. Iva. Da fej konda la. Hemm Christmas tree suwet jew dak eh dak għalek kunu ximkien ieħor qatt ma jkunu d-dar dawk. Ma jaċċettawhom. Ma jaċċettawhom ma jitlux id-dar Christmas tree suwet f'tem. Understood, understood. Ehm, u inti kont għamel stand-up comedy? Iva, mela, għamil sentej saħ. Għalek ħassejtek komda toħroċ għal-politika. Eżat, għax ma tanċem differenza. Ħassejtek jemmi dal-esta jina. Iva, mela. U inti il-leader tal-ADPT tiġi. Iva, sissiwa, sal-lum. Sissa, sal-lum, inti taħseb li wara l-lum. Ma nafx, issa ma jafux ġejta, u sal-lum. Imma l-stand-up comedy. Imma l-stand-up comedy. Sten, eh, itfa inta fu naqra l-ura, xinti mux billi najdu ek. Mela, inti bdet tibza tiġi għaw, meta kont tamil l-stand up rutin tijak, ma kien hemm xi ħaġa li kienet tajt isma di tiżloq barra l-linja. Jow hmm. għad kont waħda minn dawek il-boring. Le, mux boring, le, ġifir, imma Kut tkun naqra daring, ġifiri, pero mux eh, bħalkom. Eh, all right, aħna maħna mux qed nippruvaw nitilgħu fil-parlament. Għaw ħafna kummedjanti fil-verità sa dibiċa serja. Beppe Grillo kien stand-up comedian u spiċċa Prim Ministru tal-Italja, whatever, eh. presidenti li konsiljo xejdu l-om dawk. Zelinski kien Porcinel u baqa Porcinel. Eh, Trump kull istess, Putin King. Putin King. Għat ma jżom miegħu, insomma. Imma il-punt huwa li kien ħafna li qabżu minn hemm mal-hemm. Eh. Tara parti n-nejk xi xi mhux qed m'hemmx ċajta, ma

Il-megalomaniacs. ta' megalomaniacs. Eżamilom naqra rriedni għandhom bżonn għax jisom tfal żgħar. Allura jkun hemm it-teacher u żommhom kwieti. I would like to disassociate myself jiena bnidem tal-ostja, ok? Għax qed tgħidu l komik sedin hekk. Jiena m'iniex megalomaniac xejn. Ma intix qiegħed sew laqqas. Le, le, le, inti għandek problemi oħra. Jien jgħat tajjeb immens, naħseb jien għale, mux tajjeb, mux għasab si. Jgħat sew il-kelma, għajlek. Ma taħsibx li bnidem najsu ek. Le, jena. Kompli, kompli, kompli, kellima fuq l-alternativa, jgħja. Le, ma. Sandra, tħossu l-pressure li għandek xizbata xirruħx tikkuntenta?

Tista' tgħidilna. Tajlek, ma dawk il-ħamajli. Mhux is-sod, jien oħti blokkatkom, ġifieri qas il-familja ma ħatarakom. Eżatt, so. Ma nagħtix bi kbira, ommi blokkatna. Le ommi għadha ma tafx kif, imma forsi naħseb li met taħdem. Imma ħalena miċċajt iżda trid għandek bżonn ikollok ħafna gazz biex tkun il-leader. Imma speċjalment tal-ADPD. Iva, iva. Rewind naqażajra x'inħobb Il-nazzjonalisti skont Riki, l-ewwel pereżempju, għax Riki kixifa, biex xi ħadd imur fuq podcast jew fuq interview, irridu jmorru għand netenni l-attart. Li huwa xi tipa ta' whip jew tan-nazzjonalisti u jgħidilhom please tmux fuq il-programm ta' Riki għax kista kollek għalilhom fuq il-podcast. Intom għankom xaħat li għallek isma tiġi xaw, jow, taħseb. Kull minn saqsejt. Ma kienx hemm xi ħadd li qalli Sandra le tmux ta. U le ma jaqbillekx, mur wara meta titlaq jekk tirreżenja whatever, taqta' u iwa mur, ma lissa tmux għax ħadd idher kera. U ma nafx kull lista sħiħa imlew li rasi, so ma telhom tipo I can handle them da. Da kollox ma jaf ma jaf dawn for a change. Ġifiri kolla kienu rġil so foriċejn. Eh. Eh, allura, da ma jafsbux li ma naħnaf neħendiljakom. Eh, ma le, aħna nafu li inti, I think you're very good with words u taf teħendilja kullħat u kollox u that's not a problem. Imma ma nafx ix taħsbu aħna ħanna bdu nodbu l-konkos jew għax ma stax ma nistax nifhem xi jaħsbu n-nies tmorru xaw. Aħna l-iktar comedy show segwit. Malta kif tista' Għax, ma nistax nifhem għal loġik vera da ħażina jiena. Propjament għax naqalgħu il-ħara lin-nies. Issa, to back, back to your. Veru aħna kwieti. Le, le, kwieti, imma jien iddaħħaqni kif kif. Le, ma żomma, ma le, m'hemmx itpenġi, m'hemmx itpenġi. Memx it-penġi. Le! Ma zo waħda, zo waħda, zo waħda. Għaxin, għaxin, għaxin noħodda hekk. Howard, Howard, Howard Stern spiċċa ġaġ fuq l-X Factor. Sowa. Eh. U aħna din issa qed hemm in-nies, hemm kulħadd u hemm nies jgħidulna proset f'wiċċna. Imma mbagħad ma jiġux. Għax nafu li hemm hemm l-injoranza hemm barra. U qegħdin jibża. Issa Sandra għandha il-bajt. Naqbel, naqbel, naqbel. Li, li, ma taħtix kas l-injoranza li għal ftit ieħor, eh, għal ftit ieħor għandek il-bajt, għal ftit ieħor. Speaking ġaġa 150. Eh, u speaking about. frizomt. U speaking about bajt, kif tħossok li jinti l-unika kamara bil-bajt ikbar minn sidrek? Għax biex għax għax biex eh. ġejtaw. Nibba, efem, nibba. Għara, Il-picture. minit ħafna. More than a mouthful jgħidu. Mouthful għad-dizalla. Jien għarrajt ħalqi kbir, u s-sini twil, imma kollok ħalqek, daj, terdaw. Għana jiftaħ ħalqek li jivin. Inti terdaw, per eżempju. Imma u koll, u koll, to be totally fair, mm. għanidu kollox, jaf, hemm ħafna nisa bil-bajt ikbar minn sidru.

What can, what can happen to Aiden in billi jiġi magħna? Xejn ma jista' jiġri fil-verità. Min jiġi kulħadd l-istess kelma. Kulħadd jiġi jieħu bażu qatt ma ġara xejn il-ħadd anzi hemm min ġi għal affarijiet heavy ħadd qatt manduna ma għal xejn. Ġifieri ma sax nifhem jiena. Vera ġenwin ma sax nifhem għax. Le, tejn, tejn, tejn il-kawża, tejn il-kawża. Whatever, whatever. Fej wasalna. Pala mass meetings, x'tamlu? Anti s-serkin, Tlestu għatu turti la pastizzi bejnietkom. Jo, għazdik.

Ikam, tamlu meeting sa' mitċajtis, I'm curious, as in within limits, as in bil-votanti dak ma tantx nħseb għandkom. Ifhem, le, ma tantx iktar intaqgħu man nies f'postijiet żgħar tipo eh, fejt er u ek jinnaf dak it-tip ta' spazji zare. Għaxek għedilom il-rara l-ura dak il-postijiet insibu.

Mux taf xej telaq kassola minn mago. Ma. Għaxħat kem se jitlab tiegħu. Ma zumma. Għax għax mux taħdem sawa, i taħdem iktar kem ikollok vot, iktar iktar tella nies fil-parlament u iktar tieħu deċiżjonijiet sawa. Agreed, agreed. Issa, ikollok tagħmel il-mass meeting. Taħseb ikun hemm drogi fil-mass meetings tagħkom jew ikunu l-unika mass meetings clean. Saħaxi xa naħseb jaslu. Saħaxi xa u jaslu sem. Imma tannek ma jkun hemmx drogi xanka l-partit tal-abba jkunu high on Christ tagħkom. Kelmu għalla ta' jow xamel,

Kollu problemi. Rati, iwa, kollu problemi. Imma allura, mux biex naqbes għalih, ta' xina xjala bibżobbi minn Grek Mintoff, imma. imma il-punt tijaw dejjem kien li kullħat għandu dritt jgħid l-opinjoni tijaw. Naqblu? Ma nafx kien il-punt tijaw. Dejjem hekk kien il-punt tijaw. Issa, hmm. taqbel li l-punt tijaw li huwa punt malifiku, ġifiri li mi bieda memx fih. Għandu jiġi trasmess xorta Irrispettivament li teżisti d-demokrazija jew le. Dak hate speech, ġi, għadi li ħaġa li tittejt kull ħaġa li tgħaddi minn moħħok. Ma ta' ma ta' mish freedom of speech li jagħmel hu huwa hate speech. Ġifieri, għaliex inti qed eh, tipprova twaqqa eh, minoranza, tipprova twaqqa nisa kontra kollox dak, kontra d-divorzju, kontra l-abort, kontra l-gays, kontra kollox. Ġifieri, u l-mod kif jitkellem mhux mod Eh, demokratiku, I mean, come on, inti jieġa pajis tajna drittijiet li l-gej u rajt li saw, għax u maġġildu għali, ġifiri, u raw id-batijiet, eh, mbat jieġi dati po għax jina ma naqbix, għax jina ma toġobnix. Dika problema tijak, eh, li ġiet edinem biex navvanzaw il-nies, issa jek inti ma joġbokx, problema tijak. Mux xoqt tiġi tajt li huma abnormalitajiet. Ma' dan il-diskors jiena I would dare to go even further back u ngħid pereżempju dik kritika ħarir sa dana nafhom bib tiegħi jagħmlu xogħol xogħol manki Popolin fej kellhom dak il-programm fej eh, kellhom essentially hekk kienet LGBTIQ versus people who do not like LGBTIQ hmm. hekk kienet essentially versus the rest of the alphabet. Versus the rest of the alphabet. Essentially hekk kienet. Għalfej aħna qegħdin actually namlu daw tip ta' Imma for imma tittifmu li, l per eżempju. Eżatt. U forsi kontra d-divorzju, għax hekk favur d-divorzju, żgur il-Madonna titilqu l-mara. U kontra l-abort, għax kieku kien iżist l-abort, żgur għalla kienet neħħi hommu. Allora, Dan huwa diskors fej it should not even be entertained in my opinion li li should we accept this, should we accept that, le, dan accept, dan jisni għat najt jena. In-nisa, no, naqbadu nivin ta' program, in-nisa, missom jivvutaw. Mux, eh, di ma mux diġa accettajni għan zminilu. Ah, we, we, we said that ship has sailed, ma noqdux nerġaw noħorġu l-opinjoni daħħa. Eżatt, eżatt. Dessar marra f'daqqa wahda. Libsu bikini, liberation. Għax imbagħad aħna noħorġu tal-homophob speech għax ngħidu ċajt. Dik dik id li zobbi għax eh, aħna noħorġu tal-mażetti għax ngħidu ċajt fuq dawn l-affarijiet. But the second right. Ċaġa serja. Pjattaforma. Ċaġa serja Sandra. Taħseb li lejdi pidi wasal iż-żmien li nbidillu l-kulur tal-partit issa li dak li muffat kassu. Eh? Di mux jina ktib ta' sowa. Nġibu hissfar. Għalfej tala kassola. Di domanda serja. Għalfej tala kassola. Għax eh, kellu xijajt ma l-membri u għamil xaġa minn wara dar il-membri minn ma ah. diskutija. Kamillom ek? Probabli di kamila ġviri. Jina ma konċem, pero eh, rrit li jitkeċċa membru mill-partit minn ma u marjaj. Konsulta mal-oħrajn. Konsulta mal-oħrajn, eħe. Ah, Iġifiri, ma keċċejtuħx għax tant jispara ċuċati kellu jisir membru ma kaċċatu. Dika u koll. Iġifiri, għax jaġġel naqra. Imma u kienet fil-gazzetti u koll jow fej kienet, tela għax kassola ma qabilx ma labort. Eħe, dekki jgħid sissa. Ma naseb ħajdur u koll. Ħajdur u koll? Ħajdu li ħajġi jaqbel? Mill-li għala darba, mill-ux għalli li jaqbel li tipo li marra ma tmurx il-ħabs, mela prosa dik il-pozizjoni tagħna tiddekriminalizza għaliex eh, aħna nemnu li mara li tagħmel abort Min jgħin għanda bżon, mux min jodda bħal-ħabs jew ħamġi l-kondotta bħal maġara milux, ġifiri. Min xila zax flix kien ġinnu jtija banju silċ. Sorry, sorry, kompli, kompli. Ġifiri, anka nis bħal Peppi Azzopardi dejjem xejjer il-pupu tal-plastik u koll għala li mux sew li li dekriminalizza li għaw li nimara li tamel abort mur il-ħabs, ġifiri pozizjoni tagħna timxi u tinfiriex. Għax l-ewwel bdejt naqra tajr kollu jiena Eh, u tipo ġit Sandra dak ġil parti ġiek, għax qabel ma kienx hekk. Tipo aħna evolvejna d-diskussjoni kienet ila sejra wasalna dik il-pożizzjoni u aħna kienna l-uniċu parti ta' gazzu bil-bajt ta' ostrich. Ħriġna dik il-pożizzjoni nibqa' niġġilida għax in-nisa bżonn min jaqbes għalihom. Aħna naqblu, aħna naqblu mal-abbord żgur, speċjalment jekk twins. Buy one get one free din dik. Għat ma saqsejni, għat taħseb it-tabib iżomlok ta' t-nej kiku jkun twins jew prezz. Next. Maġda, maġda laħjener. Biex mus għallija. Ikollom il-discount fuq il-bagalji. You can travel with the baggage, you can come back without it. Next! U issa, fetaħ, partit għal rasu kassola, mm. sewa, momentum. Mhm. Ma taħsibx li dak kien iktar isem għal partit li kiku fetħu nil gafa Monumentum. Taqsu lilu, forsi jizzatta tiħor jgħamil. Monumentum. Meta ċajta naqsol ma dik ċajta imma. It's all good, le, tajba ħarġet, tajba ħarġet, tajba xorta. U għazzi aħna konna din naqa fuq id-diskussjoni, aħna morna u għamilna intervista ma' ma' Imma vera jħob daqsek is-siġar kassola. Daqsi li l ma jistax kif. Forse ma jwiġbux l Fizmini imborġ kien jieħu ras Kristu jdej u bil-messagġi. Ejna naqra. Intervista żgħira ma' Kassola ħelwa ħelwa u hekk saqsejni għal affarijiet li koħat jixtieq saqsi u rispondi jiena u kif xtaq jirrispondi jiena. Oh Sandra, kemm nixtieq intajrek trak li m'għaddix mill-VRT, Sandra. Iba li li rajt zajet u keċċejt, eh? Għalfejn? Għax għandi żmien iktar mill-imdina u biex iqumli għandi bżonn rit sataniku? Eh? Nobodok, Sandra, nobodok. Għajdilom, hm? mela t-tistħi kont taħsibni naħdem l-Sphinx kikuraw li naħdimlek il-pastits. Imma le, Warrabtni għal raġel b'kull jom tal-ħara, litteralment, kakkopard f'ġieħ l-ostja ta' min iżżoppja żer raġel b'kull jom u kakkopardo! Qisu isem ta' ditta ta' porga. Foxxi, l-għanet libella li kakkopardo. Qed niftakar meta konna niltaqgħu għall-Assemblea Ġenerali tal-Alternattiva. Il-buskett taħt is-siġar tal-larinġ u qalb il-bagħal taż-żumżan. Jien biss kont inneħħilkom il-qżież għax biex narak hux veru tħobbu l-ambjent, kont inġagħalkom tintredaw mas-siġar. Aħ.

Xi ħsieb? Billi ħa tiġi fuq dal-programm ħa tiddobba l-voti? Tiddobba imma ma daw xi libell sħun iktar minni wara ġurnata Piscopo Gardens! Piscopo Gardens. Rajta jaħxejja, eh? Ġiet fuq dal-programm biex tiddobba l-voti tal-kaċċaturi. Għen moħħha ja Maħmuġa biex titqalleb ma' kaċċatur wara xi girda fuq pala tal-bajtar. Tinej hemm isa ħarufa du kif tilef il ommu. Be! Be! Be! L-ewwel darba li mort immissa l Sandra ħadet qata. Għalt li meliet mhux kontra min jaħxi. Għadtilha hija Sandra hi inqas paroli u iktar seks għax hekk se nżommha naqra oħra qisha rawha tal-kappuċċina ħa toħroġ. Issa f'idejk jekk wara tridx iċ-ċikkulata fuqha jew Minn mindu tlaqt jien mill-alternattiva, l-alternattiva spiċċat. Spiċċat mingħajr wieħed iparla fil-vojt. Vera hemm dak li jiġri ma' saqajn Sandra li qisu Pikachu għadu kif għadda mill-pubertà, imma ejja nkunu onesti magħna nfusna. Ejja ngħidu l-verità. Għadu moda Pikachu. Pikachu. Isma dik ta' posta tfajta. Għax għandi bżon, I have a bone to pick with you. Mela l-ewwel kont stand-up comedian. Mhm. Tiġi kull show tagħna, kull mhm. live show. Le legend. Kolla. Legend, legend. Ten points, mill-bidu. Imma mbagħad kien hemm xi ħadd nafu mhux se nsemmih tella post jikkomplejnja għax hemm page famuża jisimha Ritratti Leġġendarji. Eh, u tagħtilha ritratt ta' Sandra ma' dil-persuna li jtnajda bis-serjetà mhux jtnajda bċajt u mhux serjetà. U da, eh, u da eh, għal għamel taf kif ini dil-page ta' ritratti leġendari, eh, bat ritrattu jivvinta tajt il-sena 205 il-launch ta' movie bla bla bla, da bla bla bla. Kien hemm personalità famuża Maltija tellat u kritikat ehm, screenshot. Aha, ta' ċajta. Ta' di ċajta. Dik ma dejqitnix għax kulħadd għandu bżonn opinjoni, imma l-kritika inta miltilla like. Uqbattek. Il-persuna li għalet mussew iċċajtaw. B'dar ritratt, int għamiltilha like veru. Asna falli mettaj, da' skem kien. Fil-fatt, fil-kas bli pjani. Kien. Eh, da, ke, ejwa. Ma xrajta, eħe. Eh. Imma rajt U għamiltlu like. Like kritika fuq satira. Id-darba li ġejja nkunu eh, eh, eh, production meeting fej jgħid li saqsini xaffarijiet random out of script. Mux lilek, mux lilek. Inti taf li jena mandi xide għax xizzoppet tajt qed ittini darek ukoll. Mela, mela. Naf jiena. Mela, DM page. Jisimha ritratt leġendari. Iva. Abdu ritratt ta' Sandra ma' dil-persuna l-oħra. U qalu, Da, eh, taf kif jgħamlu, taf kif jgħamlu. Yes, yes, yes. Jgħabdu li taf. Diġa si xie jgħidu fil-sena 2005. Tajku b'sanda ġibi. Odnejku b'sanda l persuna Mod satiriku kif jgħamlu f'kull ħadda, u mux għabdu ma Sandra, u eh, jgħamlu pejġ fuq Sandra. Eh, Maġġi xaħat. Ġi xaħat kritika għal dil pejġ mux sewa għamlu. Mux sewa t-nejku bin-nis? Odi għamlitlu like. Għetla. Tista tamillu like, imma kif tista joġbu kit nejn? Għalli biex jina li li lara namlu like. Nej trajtu da, da, seg, korreġ il-pitazzi, rajta da, ġviri. Fem, femtni kollu. L-ammont, l-ammont, l-ammont, jina. Kienem analizi fuq. Meta, u meta jiġu nis fuq il-Facebook tana, page tana, whatever, fox il-libom kom jahamalli like. Like namlu l-om aħna, ġviri, it's the same thing, oh, Thank you. Anyway. You can talk all you like. Ġibta naqas konda, et naqardu freja. Ammetti, eh. ammetti, ġibta naqas. Ma pretendejtix. Ikolkom ħafna laqat fl-imkien. Mux daqsek. Tista tgħidli xi żob toqgħod titkellmu, x'toqgħod tgħidu għal bejnietom, x'toqgħod tiddiskutu. Mhux x'affarijiet tal-partit u hekk. Toqgħod tiddiskutu kemm għandkom ħin liberu fidejkom u hekk. Aħnek smajna, għallunna xi ħadd, għallunna aħna

with the political views ta' tal-alternativa, 100% għajnu għamlaqa. Għax l-oħrajn, madonna bil-miljoni, whatever, ġifiri kem xaħat li ma jishtiqx l-oħrajn jitela. U għan jura u il-fuq kollox tajjeb. It's very easy. Um. U jek ma tixtuqux l-inna noħorġu għal-politika, ibqaw itlu patruni għax nizat, jifqu patruni. Noħorġu għal-politika. Noħorġu għal-politika. Imma intom fil-meetings ta'kom, mhm. Tieħdu minutes jew fil-każ tagħkom seconds. Għadna sa minutes, naslu sa taslu minutes. Iva, estra. Għandkom kwartieri ġenerali. Iva, l-Marsa. Vera? Ija. Għakolkom, istra. Għaxek qed fitxu il-PN daqt bis-sejl ta' tagħhom. Le, le, le, akkwistaj xi ħaġa oħra bil-kirkara wkoll. Eh, Ħatif ta' gazin tal-ADPD. Iva. Tajba l-idea. Eh. Kollox vegan ġewwa jew non alkoholik beer u hekk. Ikun naqra iktar business minded. Eh, da, da, ma li titħol hekk titqod neħi żarbun u hekk titħol vera feng kollox feng xwej. Flok kok ħalib ta' trabi. Relax. Ġeħal. Ifem il-prezzijiet hemm qegħdin tagħna se biex. Ħalib ta' trab għad diżgħal. Ħalib ta' trab tixtri. Iktar għoli, l-ħalib ta' trab iktar għoli mill-kok, naħseb ġi. Vera, għanti. U riċċekja. Ah, ma min feġu, min sider. Il-kmara tal-Madonna. Summa di għal fejn ma jamlu xfar. Riċċekja. U għil ta' xkelli ċajta ġajja. Issa, kun onest maħna, Sandra, jena naħseb ta' point, kull politikant dejjem joħlom li kun Prim Ministru. Jitbasseb bin a dream at a point in your life. Dream, kif tkun vera super oh, ħalba trasek. Agridu, agridu, agridu. Allura, aħna issa din talja din f'dal istat u f'dan il-dream state, aħna ħana nilabu loba miegħek, il-lob famuż tagħna. Le, relax, U din l-loba edha vera, vera loba helwa, vera loba sempliċi, li dina jekk titedilna, jekk inti tilħaq Prim Ministru, aħna ħan proponu setta public holidays ġodda. Ok. That's all it is. Fassilu naqa, u check me now. U trid tgħidilna li eh, jekk dawn il-public holidays taċċettom jew le. It's very easy, very very easy. Okay. Mela, ħan qabdu l-ewwel waħda, ħan nibda jiena piċ, tajjeb? Eh, ti tiffaċilità nis aħna minn ta' ġewwa lejn li bes l-aħdar. Eh, eżatt, it-tejna naħa u eh, mbagħad. Ejni u nejnek. Irridu ah, niftehmu, irridu niftehmu ġurnata. Naraw ġurnata meta ħan ħan għamlu għajek. Mela, l-ewwel waħda ħana ħan qabdu ġurnata sewwa fejn inkeċċu ix-xufiera kollha tal-Walt u nsejħula jum l-Indjapendenza.

Għal-gost, u tawni pupu ek, u tawni xnikos, u bizzejed għalija. Min jishtiq jabbil Sandra, kull mandek bżon. Tija l-pupu. Torro ġatikol. U tija l-pupu. U tija l-pupu. Taw, għamel għazdawk ma jridu jgħamlu sepu. Taw, il-pupu, il-pupu għatti tiju l-ek, għaw xitlieta għaw l-estit tiju l-ek, għaw il-pupu. Taf min jiedu l-pupu? Eh. Aiden.

Jien għandi 17 ġo flet. Spare bedroom. Li miss PJ? Li miss? Naqdu ġurnata fejn iċċelebraw meta neħew il dak il-kummedjant Peppi Azzopardi minn fuq il-PBS u nsejħula L-imnalla. Din naqbel maħħa. Għamlu zmienu, sorry Pep. Ejwa. Għamlu zmienu. Taħseb li li overdue kien? Il-lallo, tiċċajta. Jien għandi problema. Għandi problema u daw jafuha. Nixtieq nagħmel il-Pep Jazzo party.

U hekk hekk jew xejn. Issa naħsbu għana. Issa iktar jgħid xejn għax. Meta tixtieq li nieqfu, nagħmlu nagħmluha. Ejwa, eżat. Għax ma tħafna ma Peppi batu, imma imma tajba Peppe. Tajba. Ma li tajba, ċettajnija. Next. Li miss aħna ħanibdew niċċelebraw 9-11 un semmuha Good Friday. Oh God. Ole. This was the heaviest I could get it. ChatGPT għamil xissija niprofa nikkonvinċiħ u le, it's fine, get a ah. building exploding. Ma ħallinix. Għas ChatGPT ma jrida ġifiri le, mela. Le, din musa niċċelebrawa. Mal-barranin taqbel iktar minn mal-Maltin sissa, eh? Barranin mandomx voti. Erġajna. Sib identifikajna problema. problema oħra ta' Sandra. Min flok pool parties tal-Maltin u tal-Indjani bla vot. Kannoli bla krema kif nibda narom biz jinek biex. Imma dak dak li tastaħħom. Mario eh? tgħid tal-waqt jkollhom vot. Il-partit ta' kulħadd. Eh, eh, Ek tiġi jew. Tajt noħorġu għad il-scoop Mario, veru. Guys, biex naqbżu biex naqbes għalija. Qed taqra l-futuri.

We will carry you forward. Project Brown. Project Brown. Ma għadu ix, li jmiss. Li jmiss, ma ġbitix. Inti. La razzista ma ta' illi badi. U mulej ta' vera ta' di gravi di di di la għadar għadda bil-da fajn. Jiena u noħroġa minn ċeġibiti ħanajdilkom sowa. So,

Li jmiss aħna iddeċidejna li naqbdu ġurnata id-dedikata eh. għal kemm il-darba faqqalu Jorgin għannu xalina un semmuwa is-seba visti. Ok.

Ej, sabiħa li jem naqa minnom edin jifirħu naqa minnom edin irrabjati. It is a very... Uh, very nice, ġifiri ġubu. Jena ġo moħi xinarek. Le, jum ftit, naħseb naqra l-istretta għal-Maltin. Jien darba kelli tifla, kella il-brazzoletta kolla għaddisi, għat li għara mis, għat li illum ni dajbda, u darba ni dajbda. Eh, Kienet tiġivi għal-iskola, eħe. Eh. U xinu eh. l-number ta' di tifla? Issa kibret, imma eħe. Imma eħe, kelli tifla eħe, kelli studenta eħe. Istra tajba. Dikka naġ naqax żewġ klips niddubbaw għal Facebook. Ġviri, di Iva u koll. Le, eh, intawluwa. Intawluwa, sena sħiħa. Sena sħiħa all the time. Li jmiss aħna ħanabdu ġurnata id-dedikata għal Partit Nazzjonalista u nsemmuha Jum il-Mejtin bil-Ġuħ. Jum eh? il-mejtin. Ġu. Eh? Le, ma tantx qablet naħseb. Jixbuk bil-blu kol. Ma tantx taqbad maħħom il-nazjonalist, indu najt li iktar tajjar il-Labor inti. Għamlu xej. Ma vera, mux għedin, għamil eh, fem, let's face it. Absent. Absent. Bisikli. Hey. I'm paid. Who's good? Tajba di jew le? Ma nagħmlu madwilhom jew le? U hija. Tajjeb. Għamel irpu xi ħaġa kellhom di. Proset. Forsi tla Champions League u jgħodu wkoll. Li għada. Naqbdu ġurnata fejn iċċelebraw il-jum fejn Karl Stanju Navarra ibiddel ħajtu u jaqaf ikun liba. U nsemmuha l-ewwel ta' April. April Fool. Kar ħabib sawtana ta' L-ewel ta' prim. Ma bibsew tagħna, ma qatt ma jirrispondi telefon. Ġej, vera, vera. U biex iwiġbek lura. Nafuh imma, nafuh. Nafuh, nafuh, nafuh. Ma taħdem il-linja forsi qatawilu ma jħallas il-kont. Eh, WhatsApp. Aw, mux WhatsApp. Dak li ma jabdux il-pulizija xismu Telegram. Telegram, meta kollox, kollox, kollox, eh, xin il-kelma? Pejjem biħu drogi bid-delivery. Encrypted, eh. encrypted, kollox encrypted. Mux da kull jimbiħu drogi bid-delivery, joħroġ il-menu. Kemm avvanzajna Malta. Aziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Ġibu li tabi. Tixtieq tara l-episodji qabel kulħadd? B'sezzjonijiet tal-episodji esklussivi? Dak tal-fakkalla. WhatsApp groups privati u ħafna iktar? Mela xi żoppa għadek qed tistenna? Għalli kolli sidri kbar mill-bajtu. Abbona magħna fuq patreon.com/bajtubacon. Inti iffissata fil-kafè! Ejja. Imma x'qed ngħidu bħal iffissata? Għax jiena pereżempju d-dar għandi, mhux bil-ilba, għandi French press, għandi percolator, għandi magna ġifieri bl-ilma li jħalli bil-gravity jinżel minnu, kollox għandi jien. Għandi. U int m'għandek xejn minn daw fissata fil-kafè. Għax nara nifdu barra jiena. Kull ma għandi d-dar eh, eh, botnes kafè u kapuċċino dak ta' trab li tħallat il-pija mbagħad jekk irid nieħu xi ħaġa tajba nħodha barra. Ħallas barra. Eh, mux fil-veranda. Memx kafe tajjeb barra, mem ħadd għandu kafe tajjeb barra. Eh, sejb, tfittex s-sejb. Oh. Ah, il-kafe jena nixtieq ground ready jek u nħalja fil-karozza nixtieq. Eh, ma problema, isma' apart il-kafe għandek addiction zoħra. Tipo li kell ħellu l-eroina. Le, il-kejkiet u ċikkulata, taf dali x-kejkiet u ċikkulata x Ciao, bye. Finished. Imma kejkiet Ija. bl-eroina. Le, bil-krema, biċ-ċikulata. Itzilu naqra dan Yes. il-televisions. Issa, u eh, kinti kellek u koll da l-ABS News. Minn hemm- Iva. minn hemmhekk Amuża, bdejt, le? amuża. Mela, minn hemm dejt. Amuża. U bida biħsib li jkun satira għaliex em, waqt il-Covid, naħseb anka qabel bdejt, em, kont waqaft l-stand-up u indunajt li hemm bżonn nissir xi ħaġa x'bdejt ngħid Bdejt nara, niftakar bdejt nara l-Edward Xikluna jitkellem edda xebba jitmejjel bin-nies u minn hemm bdiet imbagħad. Niftakar kien Ottubru u daqshekk għam dan, ma jistax ikun in-nies jibqgħu jitmejlu bihom dal-mod. Eh, meta bdejtu bdejtu bl-Ingliż, infatti l-ewwel tlieta qegħdin bl-Ingliż, ah. u ma kien hemm xi ħaqqa li dur għall-Malti jaraw iktar nies u fatti kellu raġun u minn hemm literalment splodejt għax 60,000, 120,000 view. Ma bekk tajba. Ejja, ħafna, ħafna ġifieri, ovvjament Għalaw jkun jaħsbuni li mhix f'sessija minn ħafna kummedji li mhix normali, u hekk ma bda bdejt kelli il-following tiegħi. U eh, eh, kien il-baby tiegħi I was proud of every, eh, every program I did, ġifieri nimmissjaħ kultant nagħmel xi wieħed ma m'għandix ċans iktar u moħħ għax tkun ispirata x'dakka jiena m'hemmx editing F'nifs wieħed u daqshekk. Eh, oh, go, U go, go. mexxi. Dak Eġifieri- jiena jiena ninduna li n-nies tipo anki jieħdu kollox li jgħidu bis-serjetà in a comedic way. Once again, aħna v- il-Maltin vera fucking superfiċjali ostja. If jekk jekk il-PJ jilbes tarbi, Mhm. ta' xejk li għamilt. U tagħmel kull ċajta razzista li hemm fid-dinja, kulħadd ħajċabċaplek. Jekk tgħid l-istess ċajta in a formal setting like so, għax qegħdin bil-qiegħda nitkellmu, għax huma mdorrijin jaraw xara bank kollox serja ta' biss, ma jistgħux jaraw id-differenza bej fake Le. Comedy u Le. u seriousness. Le. Inti kassola tal-li tilbsu għatma, ħat għatma għala l ħara fuq l-ebda karattru li għatta milt maħna. U inti tgħid l-iktar affarijiet heavy tad dinja. Imma there was never any problem with any character. Għamilt Ġesu for fuck's sake. U ħadd ma qala l-ħessil, ngħidu ċajta waħda ħna li nies jinterpretawha vera u niġu fix-xiet. It's really fucked up, it's all about the visual. Forsi tixraq li ta' Ġesu li li hu. Eh, ħafnejra di, ħafnejra. Għamela. Tal-buħ, saqsi di. Inti ma tafix tiegħi ta' Ġesu. Ejja, għalhekk qed ngħidlek. Ta' 259 triq qatt ma minn ta' Mhux tiegħi, Ruben Navarro. Ma tiegħek. Meta mit Ġesu, eh. u mit fit-tlieta. Eh. Lura ikienet hekk.

Dak u l-punt, isan, ġibri drabi, ma tixti bessa Ġesu. Imma l-punt tal-program Mux kollu. tejdu Ruben Navarro, xejt l ħajtek bro. Il-punt tal-program kollu ilna sentejn għajdu li it's comedy, li it's all fake, it's all bullshit, kollu nejk, that doesn't count, għax mux li bessa Ġesu. Anyway. Mela, isma għata l-kurzita, ABS, xit fisser eżat? Għala bibsormi. Ostja! Ah. U kien hemm dibattitu le mhux sormi Sandra żgur żgur. Le le le. Mara edukata ma tużax kelma sormi waqt il-production. Vera, minix edukata, skużi, dik il-messija ta' dik il-lesson jiena. Aħna fil-verità ħriġna ħsibna ħafna affarijiet oħra, pereżempju aħna ABS ħsibna tfisser Alla biskin semak. Le. Dika żgur li le. Forsi aħbarijiet bla sugu. Hmm? Anzjani bla snien. Dik ikolla ħafna jifolo jawni. Aħjar bqajt single. Afrikani bis-sifilis.

Lejn kieku għom ma kisib il-gift receipt ngħidlu tini xi ħaġa ħjar. Kieku setat. Kieku setat Sandra, żgur għamlita. Żgur, żgur. Ma dekx tagħmlu ġifieri da. Le għandna ndof imma ħe waqaft, waqaft. Għax issa hemm il-press conferences u nuża lilhom u kun iktar b'ton serju, vera xi kultant nipprova niċċajta l-emmulaw. Għax apparti inti politiku, you were an entertainer. Ġifiri, l-ħattijħor jinsija di. Inti biex iżżomm in-nies, mhux ġast tgħid l-affarijiet li ħat għamel, imma you have to keep them entertained. Allura xi ċajta l-emmulaw. U eh, snidi do. Eh, eżatt, eh, eżatt. Public speaking. U nies ikunu qed jistennew dik jiftakru ġifieri. So jiena qed taffariet li ma nafx snin ilu jirrepetu ili Eh, illum u jien kont inkun insejta. Jew qabel meta kont nagħmlu l-għada, jekk kont nagħmlu l-ħadd it-tnejn l-istudenti li kont nagħmlu blamment kienu jkunu jafu. Kan ngħidhom kieku li nagħallimkom fil-klassi ta' fuq blamment hekk, qed għax qasin ma jiftakru blamment kif jettu, kollu kienu jkunu jitalmuh. Nista' noqogħdu la PR. Nqogħdulha PR, nqogħdulek PR manager ta' alternattiva li ħadd ma jridna nqogħdu tal-PR. Ta' daw, ta' daw. Ta' alternattiva, le? Ta' alternattiva. Nqogħdulhom PR managers, it will take care of nagħmlu ħatra. Tixħin għandek dal-ħin biex tagħmel il-PR ta' partit politiku. Mhux ta' partit politiku. Eh, bej satej u l-erba ta' fil-ħodu. Dak ukoll ħafna ħin. Ta' l-alternattiva ngħidu. Ġifieri, waħda email darba fix-xahar, isma'. Tajjeb, daqsek. Naċċettaw bitcoin. Thank you. Inti teacher. Iva. Tallem. Taljan. Kif tibdi għall-lesson bil-kafe u l-limoncello? Kważi. Kafe u talba bambina ma noqtol il-ħat. Grazie Dio, prego per noi peccatori adesso. Tal-im level, lim, lim, lim level.

Please. Imma whatever, għamlu zidu. Isma. Backtrack, how to backtrack, you turns Bobby. Għandek 674 views gur. Millin inqas ikun jibżeja tal-in. Min fej tal-lim tu taljan minn fuq il-kartun sa dik l-Lisbjana l-Edioska. U koll, leħe. Tiskanta kif kienu jaraw dak l-affarijiet, men. U l-oħra erwina bħuwa fuqa biex jisaxħan għal Ġorġi. Mela, mela. U ġiba l-lom, ġiviri, għara kif għara kif tlajna. Dika mux Ġorġi, daka Orġi. Aħna kellna l-programmi Kings aħna għonek. Bejatu fra le donne u daw la affarijiet. Mela, raj Berlusconi abbużom kolla daw. Eh, ġiviri kellna affarijiet, ġiviri kellna l-lum, blood disions. Il-reklamijiet tal-Balboa. Mela, bil-boa, eh, eh, tal-levissima. Eh, levissima bid-daqna. Għatma rajt daqna. Levissima tal-ilma, inti ġerġ għadda sidra barra. Kien hemm mara rwina ton fl-ilma tal-ilma, mela għatma rajtu tal-levissima. Sprova, bat siba spunu daħala, tiftakara Mario? Ma niftakarx. Zobbir min ġibtu għalih dak ir-reklam ħallikx ma niftakax li la Jennifer Lopez. Levissima tal-ilma dak ta' kien hemm li mitluħuh fuq il-muntanji. Jena raġel jidilli. Levissima. Raġel bid-daqna. Rejnold Messner, raġel kien ifhem jekk jogħġbuk li rġil bid-daqna ma niġġudikaw. Issa nsibu, at a point insiba, imma imma kellhom ħafna ħafna reklami jisbieħu, pa reklami li konna mal. Nimmaġina mit-television qabdetek in-namra għat-Taljan. Bħal kulħadd. Ħansaqsik mistoqsija

Jista' jkun mhux tal levissima, I backtrack on this man. Mija fil-mija li le ta. Tal-Bilbao iwa nifimek. Tal-Bilbao żgur. Daqas kont taf jekk raġel jew ma naħseb u għara. Le, le. Ah, hemm waqt jinża raġel. Ah. Ma niftakrux dan ex. Jismu x'ismu? Reynold Messner. Reynold Messner, hekk jismu. Dax jifix kun tal-plastik u stjema donni anki hemm Anke nsibu l-plastik. Mkiena xtja. Jom qed nirbħu plastik ten ambjent zi. Ħanz għasik mistoqsija in ġenerali issa fuq l-edukazzjoni in ġenerali, għandha like your, your honest opinion issa, ma taħsibx li qegħdin nagħtu ħafna homework madonna tfal. Ifhem, skont li hemm bżonn, eh, jiena ma tantx nemmen bħala teacher ma tantx nemmen bil-homework to be honest, għax nemmen li x-xogħol għandu jsir fil-klassi. Però hemm ċertu suġġett. Thank you. Naqbel miegħek jien, eh. onestament, għax il-homework isir iktar għall-ġenituri dal-aħħar. Eh, jien preferi ngħidhom marru studjaw daw. Fatti eh, dik il-dik tiegħi ma tantx inħobb nagħti homework, għax jiena nemmen wan li inti Ix-xogħol tagħmlu waqt il-ħin tax-xogħol, mhux tagħmel l-overtime li ma titħallas għalih. E, e, b'dik ir-raġuni nirraġuna jiena, però mhux kull suġġett li jista' jagħmel bħal ma nagħmel jien, ġifieri, però jiena għamel ma tantx nemmen fil-homework, ma tantx nagħti. U jiena nejja nagħmlu homework, eżżajra, nejja nagħmlu. U xogħol. Għandkom primarju. Bil-kemm tgħaddi. Taġġiex tal-PSD. U wara, wara nagħmlu homework nerda l-ostja corrections. Għax rinna nġib il-Malta ħażin l-aħħar darba. X'kien hemm? X'kien hemm? X'kien hemm? Għal daja mill homework tal-Malti tifla ta'. Imma wara jtu għapitu. Oh my god! Itu għal PowerPoint presentations ta' 6 u hekk mhux żejda. Bil-PowerPoint presentations ta' 6 għas taf tikteb hello fuq keyboard it-tifla. Fi mhux jena għamilhom. Heavy, heavy, I think it's good. Le, mhux sew. Naħseb hemm bżonn ċertu affarijiet jitranġaw għaliex l-aħħar mill-aħħar xogħol fuq il-parents qed nitqu bit-tfal bis-sistema. Ma jifmu xej, ma jifmu xej. Mux ovvja, mux ovvja ketej li ta' six se tamel il-PowerPoint u eja. Heavy, heavy, heavy, heavy. U isma ta' six, iċ-ċina. Kull ma sal tal-pensjoni. Għandek raġun. Six iċ-ċina. Ma tkunx ta' dem it-toqob tal-art. Għandek mit-telf raġun. Agreed, agreed fuq dak numa. U nanzi semmejt il-ġenituri. Hmm. ġenituri minn żmien minn żmien naħseb imbidlu, eh? Għax jiena jiena l-ġenitur jiena ommi niftakar kull meta kien ikolli xi fakab u nagħmel xi ħaġa ħażina mmur id-dar ngħidilha mami it-teacher tatni daqqa ta' riga, hi taqbad li marfa tal-linja mhux ċapċapili fuq naħa l-oħra, tgħidli sew għamlitlek it-teacher. Da żmien naħseb il-ġenituri Drajtom imbidlu inti. Ejja, l-lum jgħidlek ibatulok fuq Teams, isma ta' għax it-tifel tiegħi ma għamel xejn ħażin, dak taħdeh bida jitkellem kelli dal-għodu somma fuq hekk kustjoni ġifieri. Ehm, għaliex jagħmluha tal-avukat ta' tfal tagħhom. Eh, eh, ġifieri. Eh, kontu xem tipo, tipo, eh, tipo, temmen li t-tifel tiegħek ma nemnux għax it-tfal jikdbu fl-aħħar mill-aħħar. Imma ħe, sibuk mill-ewel, għas il-ħak tasal id-dar, tibda t-lostrina. Problemi, problemi. Ejja, ejja, għambat għalek kumbat. Ma għanna nitfaw il-CCTV ġifiri tajt fil-klassijiet. Imma dejaqnix kieku. Dejaqnix. Le, għax tkun sejf għal-menu jek iġri xaħġa. Ikun hemm il-kamera li jgħinuna għaliex Naħseb li wasal iż-żmien, murara. U bil-metal detector, detector. U le, metal detector. Kien hemm dak id-diftakar, kien hemm eh. dak id-diskors ta' point fejn. Ejja, ejja, ejja. Maġinana naslu xi tliet sigħat qabel ta' fit-tejt elf tifel u tifla toqgħod tiċċekkjom, u għax eh. għandek il-misluta, u għax għandu xi ħadida x'imkien, Ejja, mela kif. Ejja, l-ħadida. Ejja, never know, daw, għara biex jamlu xie piercing man nipil jaslu kolli ġifiri. Never underestimate, so, eh, mux ħajġu jajdu t-teachers. Imma dik ma doqx fil-metal detector, għax kull kolli nizakar. Le, najlek jien kolli nizakar eh, kull airport. Imma apparti jek, ġifiri. Dal-level ġit naqra heavy situazzjoni li fl-iskej, eh, tipo, wallahi, Eħe, fem. Hemm eh? ah, affarijiet heavy. Eh, sana jgħalmu naqra self-defense u nmurru bil-bulletproof jacket hekk forsi naħseb hemm lemlem hemmexin. Ġili rajt affarijiet heavy l-iskola tipo jinnaf tifel auction. Darba kelli tifel, għax kien oħxon, ommu għad bitlu il-bżar aħmar ġal ftira. Niftakar kont Santa Vera. Ejja. U għalli mis, għax miexija kien mill-ħamrun, għalli ħani kol bicċa ħobs, għalli għax għax eh, għand il-ġuħet lu bicċa ħasa kemm għamel l-attendance. Gidem il-ħobs u bidajajt, għalli xġara, Qalli jara xandi, qalli għandi l-bżar aħmar sħiħ. Kienet ommu għax jirid maridu tu xiekol, għad bitlu bżar aħmar sħiħ. Tajba! Għax għalt il-ni, għax tipo l-allu, tiftaħ għax lex taqs kemm moħxan it-tifel għameddita. Jena biex ma jbolli xirkel, kon għanna tfallu l-bżar, ma l Tajba, biex twaqqaf il-xaħat iġbet il-kok, tfallu l-velenu tal-ġrieden. Taħdem hekk żgur. Eh? Fucking right. Taħdem żgur ostja ħajjaqaf. Żgur il-Madonna. Ħajjaqaf qalbu. Ħajjaqaf żgur. Imma din ġrad dal-axħar eh, waqt l-iskejjel u eh, il-teachers edin naħseb ġo pozizjoni na aktar diffiċli għad stage Taħseb li għandhom jilbsu il-pont tal-ħadid ħalli jkunu armati bħal-istudenti? Għallħares nasru f'dak l-estrem. Inti tħol. Silence! Ah, Tazam il-mail. Intimidation, Imma kien hemm naqa ħan ixel naqax, kien hemm daw l-istejjer dal-aħħar u eh, this is this di vera un qalat kienet pandemija Pandemonju. Pandemonju. Pandemija. Pandemonju. Zaġa. Tinek use attempted murder at Pembroke School had Molotov cocktails. Ħajkolli però ngħidlu proset it-tifel għax biex ħareġ bidea li jħuk Molotov cocktail ix-xogħol vera l-skola vera la bib żabbu. Imma daw jiena lija personalment għannajt issa, ma nafx inti taqbix miegħi. Kien hemm daw kienu isolated cases. I don't think it needed to be a whole scenario in, in, in Malta u għanna l-iskejjer ħżina u d It was a one-off, it was a one-off. Ifem, aħna ġlijiet, kull skola jkella waħda kull jum zgur. Diki. Eh, ġifiri, memx għalfejn uqodu kull ġlijiet għal jissir l-skola nġibuha fuq in-news, xi kulta jaħdew kien xi slow period, rajt vera li kollok il-molotov għat jipprepara u jaħseb hemm ċertu ħsieb kriminali warajja, però ma nistax nqogħdu ndawru l-iskejja li jisom xi ħabs u da eh, eh, għax inkella diġà mdejqin it-tfal. Il-problema hi. Għandu problema li kieku ma kellu bżonn is-sekkina kieku ċini sadu barra mill-ħabs. Eh. Mit-telf kien jeħles minnu. Kien jirranġa żgur. Mit-telf ta' ċaċata. Imma

Għal inti as such teacher, aħna ħriġna b'xi ideat għal mistoqsijiet għal waqt l-eżami ġenerali. Ġa eżami ta' general knowledge, so it's a bit of a on għatna suġġetti kollha, u trid tgħidilna jekk daw il-mistoqsijiet ta' dijom xew le għal waqt l-eżami. Mela, ħanibdew bil-bioloġija Dowa, u l-mistoqsija hi x'inhu l-ikel favurit tal-kokka? Il-ġrieden. Le, il-ħut, għax dejjem sejra ħut ħut. Ħut ħut. Tajba wejja. Vojta. Kena l-manka ta' kunġizzjoni u di. L-istess level, le da ċajt. Di vojta blek. Le, musentura. Xej minn ħareġ bjaf. Jiena kontent li xejn ħareġ b'ċajta vojta darba fajtu, ma kienx hemm kanser, ma kien hemm xejn involut, ma kien hemm xejn. ċajt tajjeb tiegħu qed eh, tal-iskript. Xejn legend. Mela diġi b'ta' ħażina. Li miss, xjenza. Għalfejn l-isperma bajda? Tara x-xemx inna. Le, l-isperma bajda għax taħdem. Għax kiku semna. Ma taħdi. Temna? Le, u koll, ma ma ġibtix tajba, inti. Sissa inti vera fallejt tal-eżami. Għana dun użaw li l-ek pala mock test. Għasħab għet jaraw l-studenti tijak eh, tfalli. Tfalli, ju. Ejja. X'tip ta' żebgħa jħobbu jużaw ir-residenti ta' Marsaskala biex ipittru? Risposta f'daqqa. Apparti l-iżbalji kollha li hemm, imma Jiena inktibtom ta' daw. Isu saret parti mix-show. M'għandix idea. Il-watercolors. Ovvjament il-Marsa Skala jużaw il-water colors fortunatament kif ġiet il-biċċa ta' xogħol u word sissa 0 out of 4 Sandra għad sejra ħażin. Sejra ħażin. 0 out of 3 eh? sorry ħażin ħafna. Ejja, l-Ingliż ħan ippruvaw. Eh. Translate to English. Zoffox kemm għandek.

X'inhu l-mutur favurit ta' qassis? Tafha? Il-Hayabusa. Hayabusa. Il-mutur favorit ta' Assis huwa il- Hayabusa. Nixtiequ ngħidu l-credits kbar lil Karl Farrugia li dana ma nistgħux nieħdu aħna l-kredtu tiegħu għax vera xajta tajba. Vera vera xajta tajba, proset Karl Farrugia. Oħra ħażina għal Sandra, teacher vera ħażina. Li miss Sandra da suġġett li tħobb inti. X'inhu l-iktar eżerċizzju favorit tal-homeless? Bi Bi huwa s-suġġett, xi nut, vizzju favorit tan-nies homeless. Programm li jmiss għandna lil xi ħadd ieħor, ġifieri. No idea. L-eżerċizzju favorit tan-nies homeless huwa li squatting. Oh. Makes sense, doesn't it? Tal-qamel li ma rridtix di. Di ma rridtix- Tajba. ma rridtix di. Suġġett favorit tiegħek sewwa. Italjan. Liemi hi l-iktar diska popolari tal-kantawtur Zucchero? Ma tafx? Ngħidulek aħna? Kelba Madonna. Kelba Madonna. No more pain. Kelba Madonna. Għana mek Laqqas mit-Taljan ma d-dejt Sandra, mis vera useless. Il-Malti ikkonjuga il-verb li miss. Jiena mort, inti mort, huwa Le, marret, kien trans. Mux transphobic, Sandra. Li miss, ħazin uħra. Kolla, ħazin. Madonna, jaxħar nej, pero ġumam tajja, bas ħaqqa tannik, men. Storja! Kemm għandha żmien il-mara l-ħoxna? Rafli. Tina na, berejja. Għanna, 35 meta kienu għamlu l-statwa? Le, 42 għanda la barok. U jien għandi 40, tajjeb? L-aħħar waħda, il-ġeografija. X'inhu l-iktar pajjiż li jisħet? Eh. L-oħrajn kienu xfir. Tista disappuntajtna Waħda, waħda. Verament happy li disappuntajt. Ftal istoria zgur anka jien. Għax vera ma nafx kif tibu. Mm. Għandix idea. Mela, l-iktar pajis li jisħet huwa l-Iraq. L-Iraq tmut. Iraq tmut. Dik vojta kienet tijaj. Dik kienet vojta u tijaj. Alright, nammetti. Part 3! Ta' Cassola, l-aħħar intervista. M'ilux kelli meeting ma' Alex Borg, imma tħassar għax kien qed jidderiġi l-orkestra minn fuq il-każin. Hello, Joseph Portelli, Cassola hawn. Isma'! M'hemmx għalfejn tibqa' tibni t-torrijiet ta' biex tħares lejn il-Mulej, għax minn hawn isfel diġà qed tara 'l Alla. Kassola.

miksija. Ħuti Maltin u Għawdxin! Dan il-Gvern Laburista kisser lil pajjiżna! Tħares fejn tħares korruzzjoni! Lejn naħlef pulis ibdit, dik ħares lejn parti tiegħi. Waqt li kont niftilha konka, da affarijiet tan-natura ser, anke biex insaqija ilma tax-xita biss. Imħallat ma' gallu l-liba. Tant mort ħażin fl-aħħar elezzjoni li laqqas kieku mort għar lapsi fil-maltemp, xorta kont nibqa' l-art.

Imma. Isma, l-aging population qed tmut, eh? ġifieri żgħażagħ tarajn, vera tarajn ftit żgħażagħ, huma biss jistgħu jivvutaw. Ħanalqu l-programm aħna. Imma aħna dejjem meta jkollna mara fuq il-show, dejjem nipprovaw naqa' pick up lines ġodda magħha. Ma għamna għab pick-up lines miegħek. Titejdena jekk daw il-pick-up lines jaħdmux jew le sewwa. Sandra, jgħidu li meta tasal fl-aħħar kun qed miss il-qiegħ. Nista' miss il-qiegħ ta' girżumtek bżobbi. Taċċetta bħala pick-up line. Jiġi xi ħaġa l-bari di. Tabbieħ, tabbieħ jew. Ja. Ja. Le? Tajba. Ma tabbieħx, naqblu, qed pattina ta' tal-li fallit kullu manda l Inti Sandra tħobb is-siġar. Għandi biċċa zokk ittieħ xkatlatura. Sand paper. Taċċetta. Taħdem ftit. Taħdem ftit. Mux ħazin di, mux gravi. Tajba, ħadna, ħadna, eh, tajba. One, one, one, one. Sandra, jekk titla fil-parlament ikollok ħames snin biex tirranġa l-pajis. Meta t-tellali ġismi f'ħames minuti nirranġalek l-intern.

Very clever. Hot. Hot shit. Hot. Taħdem di? Għax jisa taħdem, għandu koħra fuq il-bini. Sandra, mm. jek nilbes ta' Sirjan, għallini niksik minn fuq s-sfel.

Jekk issaqsi lilu jagħmilulek kif suppost ukoll mija fil-mija, kellmu lil Laron Gozo Creations u grassi lil Rising Phoenix Martial Arts Academy idħlu fil-Facebook araw il-pon jekk araw il-pon. Għax id-dahak sejjer hekk u liġi subliminal messages. Kolka ma bdiet tagħmu naqkarat Black Belt DTG il-fianzi tal-ispun

Eżatt, dik hi, dik il-ħaġa. Għandkom xi ħaġa pjanata, anything you'd like to tell the people, ħalja miċċajt. Jekk jekk inkom taqblu, speċjalment mal-politika ta' Sandra, għatu donations dawn huma. Iva, palissa nibdew kampanja ta' xbir ta' fondi għaliex għadna kif kellna l-appell tal-orti u għanna bżon eh, il-flus, ġviri għajnuna, għalli Eh, Appell tal-qorti jekk kien saqsik fuq xi għax ma nafux. Kellna kawża kostituzzjonali ehm, dwar tal-kwoti eh, tal-ġeneru u wkoll kif hija ehm, il- ehm, l-elettorali, liġi elettorali tipo, u eh, għamilna l-appell u tlifniħu kollu għanna bżon il-flus ħalli. Għazu l-avukati. Eh, ukoll, nimxu iktar, nġibu naqra l-flus ta' daw l-ispejjeż. Eh, mela, eh. għamlu donations ta'kom, senjuri, da' importanti. L-importanti li ma jkunx żewġ partiti politiċi. I really agree with that. Nemmen li rispettivament kux inti Labour, Nazjonalist jew iżom mal-qamar, iktar kemm hemm diversità ta' ideat, Ekku. iktar hemmx qoddim il-pajis. Issa kux within a party jew multi party, żgur iktar. Ħan imxu iktar qoddim bħala pajis. 100% huwa speċjalment ħabbar fatt li eh, tista' tgħid li fejn kienu qabel ġiex idea differenti naħseb issa din pjuttost tista' tgħid kważi kważi li kulħadd jilgħab fiċ-ċentru. Kulħadd jilgħab fiċ-ċentru naqa' eżatt passing tikitaka ma' xulxin u m'hemmx iktar affarijiet u idea differenti everyone is in the same ballpark. Mentri għal inqas vera nixtieq ninżar kappell u ngħidilkom proset għax it's very difficult ġoddi l-ostja bipolar fost li bipolarized pajis li għanna biex inti Iżżomm xi ħaġa għaddejja għal daqshekk żmien u tibqa' relevanti. Biex biex tkun qiegħda hemm ħin kollu tiġġielet u kulħadd jaf li qed tiġġieldu għal affarijiet sewwa u għal xejn. Ila, l-alternattiva ila Michael Brigulio fetaħa, niftakar le min kif fetaħa. Wenzu Mintoff l-ewwel ma fetaħa. Kien hemm anka Peppi wkoll għaluli. Ejja, Peppi kien fiha, meta meta nfetħet l-alternattiva? 89 minn għalija. Ej, ħata la 40 sena dal-waqt. Era naqra, ħana raw nasru. Taslu, Sandra, taslu, ti tkun pozittiva. Jena nixtieq li jasal moment fej fej mhux il-Malti iqum u jgħid jiena d-dedi nazzjonalist allura jiena nazzjonalist. Ekku. Vera nixtieq tasal sal-punt fej aħna nistgħu. Ma naħsibx li għadek. Jien ma naħsibx li għadek. Il-logħba hija fuq kif ħażhom l-iktar lilek u l-familtek komdi. Illum bniedem biex jivvuta li kinna l-oħra ma naħsibx li għal-problema. Illum kulħadd biex jirbaħ partit politiku qed jipprova jagħti l-utopja. Sawa, issa kux feasible tgħix f'utopja jew le ħadd met jara, imma dik kulħadd qed jippromisja sew qed ngħid Sandra. Jew jaraw jaraw butom fl-aħħar mill-aħħar għax dik l-importanti. Ġifieri. Dik u xejn. Eżatt, hija. Ġifieri jekk nissilhom butom u ma joqomsu, jekk qegħdin għaddejjin tajjeb ekonomikament, ma ftit li xejn interessom mill-korruzzjoni, mill-ambjent u mit-traffic, lesti li joqogħdu ġal-ambjent u korruzzjoni traffic laqgħu li għandhom il-flus fil-but. Ġifieri. 100%. That is Eħe, eh, disgrazzjatament. Hawn nies li mhumiex lesti iva, imma eh, meta toqgħod tara eh, sista n-nies Kuntenti, ġifieri la hemm il-flus fil-but eh, n-nies kuntenti bek. Digi, u aħna kuntentissmi li ġejt inta u hekk saħdejna, thank you very very much, ġifieri Sandra, grazzi kbira wkoll lil- lill-patruni eh, li qegħdin jagħtu sosten to be honest, kellhom issaqsuk mistoqsijiet, saqsewna u jiena insejt indaħalhom fl-iskript. Guys, jiddispjaċini, tort tiegħi ma kienx hemm xi mistoqsijiet bravi. Ma ta' nimmaġina. Ħarajdu kollox, b'tuttu rispetto guys imma Ej, L-istess naqra wavelength iktar tagħna effort, sewwa. boys. Ej, ej, ej, ej, jiddispjaċini. Naqra kbir. iktar effort, imma ġili rajtom daw il-mistoqsijiet. Ej, Il-gas eħen, aktar hekk. Imma grazzi kbira li l-om jilom minn day one, qed u tkunu ġi patrun u tejn lilna, l-istess kif għandkom bżon tejnu il- il- il- il-partit ta'kom jekk ta' ta' Sandra għandu bżon għajnuna, aħna għandna bżon għajnuna aktar, Għax aħna għanna ħafna avukati u koll li għandhom bżon jitħalsu għax aħna ġejn diħlin u sejrin il-qorti u koll għedin. Ejja Ħabba ċajt! U tinsew li tidu seguna għanna socials kolla tana, YouTube, Facebook, kollu kienet bajtu għikin, pero l-ikbar grazzi zgur mux forsi